Wel, am gêm dda a sgôr anhygoel! Ha, lwc oedd y sgôr. Roedd y ref yn ofnadwy. Dylse fod penalty 'di bod yn y deg munud olaf. Y sgôr oedd 3-2. Enillodd Aberwyn. Mae mor potensial gyda tîm Llanfair, roedden nhw'n dda iawn. Dwi'n cytuno.
Roedd y gêm yn agos iawn. Wel, mae gwylio gêm yn ymlacio, ond dwi'n anghytuno. Roedd pawb yn gweiddi ac yn sgrechian. Aeth pawb yn wallgof, yn enwedig yn y deg munud olaf. Dydy gwylio gêm ddim yn ymlaciol. Ond dydy chwarae gêm ddim yn ymlaciol chwaith. Dwi ddim yn mwynhau chwarae gemau, ond dwi wrth fy modd yn gwylio gemau chwaraeon gartref ar y teledu. Am ddiflas! Wel, rwy'n hoffi gwylio criced a rygbi. Ond rwy'n hoffi chwarae pêl-droed. Hefyd, dwi'n dwli ar sgïo. Beth bynnag, mae gwylio sgïo ar y teledu yn ddiflas. Wel, mae'n llawer haws eistedd a gwylio ar y teledu.
Dydy gwylio teledu ddim yn helpu cadw'n heini. Mae pwynt gyda Mari, dylen ni ymarfer bob wythnos. Y targed ydy un awr bob dydd. Wyt ti'n gwneud? Dwi'n chwarae badminton neu hoci bob dydd. Mae'n hwyl ac yn gymdeithasol. Dwi'n chwarae rygbi weithiau. Weithiau?
Wel, dwi ddim yn chwarae pan mae'n bwrw glaw a dwi ddim yn chwarae os mae'r cae yn fwdlyd. O, diar! Sut wyt ti'n cadw'n heini? Wyt ti'n bwyta'n iach bob dydd? Ydw, yn bendant!
Dw i ddim yn bwyta bisgedi, cacennau na siocled. Nyrs ydi Mam, ac mae'n coginio bwyd iachus bob dydd. Wel, da iawn! Diolch i dy fam. Iawn.
Ond ble allen ni fwyta nawr? Fi'n starfo! Rwyt ti eisiau bwyd o hyd? Cofio dwi'n cael liff gyda Dad. Mae gwaith cartref Ffrangeg gyda fi. Gwaith cartre? Heno? Paid bod mor ddiflas, Mari. Wel, mae asesiad gyda fi, a hoffwn i astudio Ffrangeg a Saesneg yn y chweched, felly dwi eisiau marciau da.
Be well lle pizza newydd? Syniad da.
A mae'n rhesymol. Mae bar salad anhygoel gyda nhw. Bwyd iachus a bwyd blasus. Gwych.
Gobeithio bod gyda nhw sglodion hefyd. Dwi ddim eisiau bwyta'n iach bob tro. Mae amrywiaeth yn bwysig yn eich deiet. Yn lle pizza am Dani. A siarad am y gêm. O na, dim eto, plis!

Wel, am gêm dda a sgôr anhygoel! Ha, lwc oedd y sgôr. Roedd y ref yn ofnadwy. Dylse fod penalty 'di bod yn y deg munud olaf. Y sgôr oedd tri dau. Enillodd Aber Wyn. Nawr mae potensial gyda tîm Llanfair, roedden nhw'n dda iawn. Dwi'n cytuno.
Roedd y gêm yn agos iawn.
Wel, mae gwylio'r gêm yn ymlacio, ond dwi'n anghytuno. Roedd pawb yn gweiddi ac yn sgrechian. Aeth pawb yn wallgof, yn enwedig yn y deg munud olaf. Dydy gwylio gêm ddim yn ymlaciol. Ond dydy chwarae gêm ddim yn ymlaciol chwaith. Dwi ddim yn mwynhau chwarae gemau, ond dwi wrth fy modd yn gwylio gemau chwaraeon gartref ar y teledu. Am ddiflas! Wel, rwy'n hoffi gwylio criced a rygbi. Ond rwy'n hoffi chwarae pêl-droed. Hefyd, dwi'n dwli ar sgïo. Beth bynnag, mae gwylio sgïo ar y teledu yn ddiflas. Wel, mae'n llawer haws eistedd a gwylio ar y teledu.
Dydy gwylio teledu ddim yn helpu cadw'n heini. Mae pwynt gyda Mari, dylen ni ymarfer bob wythnos. Y targed ydy un awr bob dydd. Wyt ti'n gwneud? Dwi'n chwarae badminton neu hoci bob dydd. Mae'n hwyl ac yn gymdeithasol. Dwi'n chwarae rygbi weithiau. Weithiau?
Wel, dwi ddim yn chwarae pan mae'n bwrw glaw a dwi ddim yn chwarae os mae'r cae yn fwdlyd. O, diar! Sut wyt ti'n cadw'n heini? Wyt ti'n bita'n iach bob dydd? Ydw, yn bendant!
Dw i ddim yn bwyta bisgedi, cacennau na siocled. Nyrs ydi Mam, ac mae'n coginio bwyd iachus bob dydd. Wel, da iawn! Diolch i dy fam. Iawn.
Ond ble allen ni fwyta nawr? Fi'n starfo! Rwyt ti eisiau bwyd o hyd? Cofio dwi'n cael liff gyda Dad. Mae gwaith cartref Ffrangeg gyda fi. Gwaith cartre? Heno? Paid bod mor ddiflas, Mari. Wel, mae asesiad gyda fi, a hoffwn i astudio Ffrangeg a Saesneg yn y chweched, felly dwi eisiau marciau da.
Be well lle pizza newydd? Syniad da.
A mae'n rhesymol. Mae bar salad anhygoel gyda nhw. Bwyd iachus a bwyd blasus. Gwych.
Gobeithio bod gyda nhw sglodion hefyd. Dwi ddim eisiau bwyta'n iach bob tro. Mae amrywiaeth yn bwysig yn eich deiet. Yn lle pizza am dani. A siarad am y gêm.
O na, dim eto, plis!